Ech begéissen ech dann zu enger weiderer Episode vun Captain Toad Taschetacker. Ja, misst Episode 9 lo sinn, wann ech mech net ieren. Mir hate jo so Déi 8 mam Level 8 gemaach. Mir hat d'lescht Kéier nach hei bësse Blind gespillt mam Wiechter op der op de Wackeltrapen. Dat hu mer gepackt. An haut gi mer mat de Schalteren duerch den Ziergaart. An ech gi soen, net laang ronderëm lallen an lass. Mir näheren eis dann ze lues um Enn vum drëtte Buch. Ech hat jo d'lescht Kéier gefrot, ob d'Leit nach liewen. Sou, hei do mol als éischt kucken, wat maache mer iwwerhaapt. Mol, laat mer ginn mol. Hei no lenks geuss soen. Eeh. Da war so ein klein Challenge rem. Wer das da? Muss et packen. So, ich muss wissen, wie levelt das rem jeng mit den Schalteren. Der könnt ihr schon denken. Weil auf den, der muss klicken. Dat war schon Nummer 2, der kënnt ass mat 10 hei roueg. Ma wie d'éischt die Challenge wës ass naja wie soll eso nervwech ne kann ee dat soen, schees net. Bo ech hat lech gefrot äh, si kleit nach wakereg hei, ech krut a bëssen no Feedback. Freet mech dat zéieren an de vu Mädchen bruecht dat nach bëssen de Serie virun an dat dat Buch méi am Detail kucken. Mee et kann awer sinn, dat dat Drëtt Buch eben eventuell puer Lücke kritt, zum Beispill. Do ginn déi hei Level eng Kéier nogespillt mat aner Missiounen, déi lëschten ech dann eng Kéier op oder ech erzielen eng Kéier doriwwer oder ech maache wierklech e Best of Video wou ech dat weisen. Esou, d'Schalteren ëmmer dräimol just betätegt, da kucke mer dann eng Kéier de Level am Detail un, wëll et ginn jo nach e puer Juwelen ze sammelen. Ech maachen et jo ëmmer esou, ech denken et ass kee Problem domadder, et ass fir iech déi beschte Qualitéit déi der kënnt kréien, denken ech mol. Voilà, den do nervt eis. Dat war sech mol eng Kéier bëssen opflëcken, war eng Challenge, déi ass e bësse nerveg, géif ech soen. Bon, den hei kann och siche goen. Dann enge mer hei mol kucke, kënne mer haut zilen, haut op engem Méindemoie, wou mer dat hei ophuelen. Mol fir d'éischt net eroffalen. Jo, dat, mir mussen dat nach e bëssen üben, ne? Gutt, datt de Maulef sech ënnerkëtscht kritt fir... Voilà, mir hu Kron, tip top. Da kucke mer hei erëm dat Ganzt zu Enn ze maachen. Wéi gesot, d'Challenge war eben eng Kéier dräi mol Dippsteiner an dräi Juwelen ze packen. Easy gi mir soen. An de Rescht ass Programm. Et ass eben, du kanns erëm net béid mat neemen, well du gesit hutt, ech muss do komplett aner Weeër goen. Hei gesi ech och grad, ech ginn erëm nach fir dat Eenzele, sou war et. Dat wat mer virdru scho gesinn hunn, that's all. Ech gouf och gefrot, ech sollt mer méi Theme hei abauen. Ech hätt nach puer Theme mee ech sinn der Meenung et soll ee seng Let's Plays, wéi soll ech soen, propper halen ne, déi kommen nach ab und zu vläit elo well kuckt ech roden iech un nächste Mal Cad 8 online no eistes och ze kucken oder stellen ech iech eng wichteg Fro? Ech ginn anscheinend net eens. Ech mengen jo, dat ass esou. Ok. Ähm, ech stelle mech fro, ob ech dat och éischter als Update-Video soll maachen, etc. Blablabla. Där gesitt dat an engem anere Video. Ähm, dann hei elo nach ze soen, Dëse Projet wäert héchstwarscheinlech dee leschte fir mech op der Nintendo Wii U sinn. Oh Gott, elo wär ech jo an der Verréierung, oder wéi? Well ech mech dofir entscheet hunn, bezicht Minecraft kritt just nach eng Kéier, dat war geplangt als Special, also dat war geplangt als Projet, mee ech maache just nach Special Video doraus, well mer e bëssen de Manktem un Interlike feelt, un deem Server virun ze bauen. Et si Projete déi si ni fäerdeg ginn, déi ech ginn eng Kéier 10 Minutte laang, wou ech duerch déi Welt do reesen an iech bësse weisen an that's all. Maja, mir hunn de Shutdown ca. Hat e ganz ofgeschloss an do ass elo nach en interessante Level bäikomm, dee gi mer eis mengen ech direkt. Do ukucken, nämlech d'Mumienschanz am Labyrinth. Dat ass elo eppes ganz Witzeges fir Iech nozekucken, well et gëtt se alt sech vu meng enger Säit aus. Dee Level do baséiert scho op deen allerleschten, ech mengen et ass Level 50, ne? Oh shit. Ech muss kucken eischt fir hei ewech ze kommen an Banaps ze sammelen a sou virun a sou fort. Well dat ass eben d'Challenge zum Schluss. An déi ass wierklech schi schi séier. D'Challenge zum Schluss ass et einfach mat deem äh, also an sou Levels eens ze ginn ne. Oh fuck. Dee leeft der einfach de Wee no deen s du mëss. Voilà, dat hat mer och gepackt, mee hien ass eis dicht op de Fersen. Packen mer nach déi Mënzen an zesammen, da ginn mer enkele weider Level am Kräi Kräber, jo, tiptop. Dat war also erëm esou e Bonuslevel, mee dat do war schonn en Sneak Peek, kann ee soen, op deen allerleschte Level, deen ech natierlech, egal wéi, och wann d'Buch e bësse vläicht gekierzt gëtt ab und zu, well do si jo wéi déi hei Levele ginn eng Kéier widerholl mat anere Missiounen. Ech weess net, ob ech déi iech weisen, ech muss et eng Kéier selwer kucken, wéi ech dat Ganzt fannen. Esou, dat war de Speziallevel fir haut. An da gi mer elo emol erëm zréck, wou mer waren. Dat ass jo ëmmer eppes Schéines, sou Verweis op déi al Bicher an op déi al Säiten. Dat, wat mer grad gemaach hu, elo geet et hei virum mam Glasröhre-Gewusel. Muss mer schon seesch kritesch Salut Méo 90, wou mer wierklech alles gesammelt hunn. Ech schalten et elo hei fräi. An jo, do gesitt Der d'Rue Dat an de Rierercher ronderëm kucken. A mir kucken eis dat elo un, well et ass ee Level fir ze katzen, hunn ech vun engem Kolleeg héieren. Dir wësst, wien ech mengen. Sou, Der mierkt hei, herrgott, herrgott, herrgott. Ja, mir gehen dat do mal eis ukucken, ne? Well dat so schön ass. D'Steierung misst okay sinn. Nee, d'Toilette kann ech do net. Voilà, dat do misst goen. D'Steierung ass bëssen donieft, oder sinn ech ze blöd fir ze steieren? Voilà. Do fällt een ze séier erof an dann ass den nächsten Damage gemaach. Mir kucken eis dat elo virun un. E bësse problematesch fir den Ufank. Voilà, mussen nach hei Mënze schéi brav sammelen. Dann huet ee elo dat kritt eran. Dau dat esou, mir ginn nach eng Kéier eran. Dingens, kann net sinn, hat net reagéiert. D'Steuerung ass e bëssen den. Esou, okay. Allocht, wärt man enke stierwen. Oh Gott, oh Gott, ich kann direkt nur gucken. Bon, ich weiß nicht, ob ein äh, Dingens da verreiert oder nicht. Ich muss halt mal gucken. Du musst ein gewissen Timing drop haben. Wir haben 29 Lehrer, kommt eh nur allein ein Video herausklacken, gebe ich so. Mein dann nicht doch. So, ein bisschen am Timing oppassen. Hey, wieso? Hun ech dat hin an hier schwanken? Ech wees net. Ah Gott. Also ech wees net wéisou, weshalb, warum, mee entweder mein Dengens reagéiert erem net. Die Steuerung ass fir ze katzen, ne? Also ech muss e gewëssen Timing vläit drop hun, ne? Voilà, dat kéint och vläit sinn. Also eng asozial Challenge, déi gëtt wahrscheinlech schon no erem ogehaang, wéi der gesitt.

Kann ech hei erop kommen? Ja do kann ech mol erop kommen. Gi mol eng Kéier hei Moie soen. An do kommen ech erëm net erop. Holy shit, also ech weess net ob meng Déngens läit oder net. Dëwer knapp bon. Mir ginn eis nach de Goldschrëm do sichen.

Bon, ech maachen et esou, ech weisen iech elo de Stär an ech weisen iech d'Missioun an ech kucken mer dat do herno un, well ech kréien net zäitgläich gesteiert do. Dir hutt jo gesinn, wéi oft elo veréiert huet. Oder ass en einfach mat Glasroueren, hunn ech jo keng Erfahrung ne, Hashtag Erfahrung, da wësst der Bescheed. Bon, mir maachen elo fir d'éischt nach de Level 14, dann ee wësse wat do d'Challenge ass. Mir hu schonn ee Kristall gesammelt, jo, do ware mer drop gaangen, stëmmt. Dem Villchen op de Ferse gi mer eis nach déi Credits hei ukucken. Ah, mir si gutt an der Zäit. Hei si mer an engem Bësch, wéi en ausgesäit. Ech war och grad am Bësch bei deem Level. Einfach do duerchlafen, do ass keng Challenge ze sammelen. Da mengen ech, maachen ech se fir d'Sécherheetshalber Level 14 eran. Wierklech ze laang gëtt, gëtt e Cut gemaach an nokommentéiert warscheinlech och net vum anere Level. Voilà, do ass en erëm, eisen Nigger. Ja, Toilette. Wann er beim Feier sitzt, da kann ich gut oppassen. Mir dat do steiert mech grad wirklich mit dem Level, ich tut einfach net eens gesehen. What the fuck? Bon. Wir machen lo nach Level 14, wie gesagt, als Sicherheitshalber, da wirklich um 4 Level gesehen tut haut, wie versprochen, dat okay sos. Mit der Nurscht am Wandelwald. Jo, Community, wat geht, die ich schon versuchen, ne? Ah ja, seng auch eng Mission, ähm. Ja schrouméisseg muss mer da kucken. Bon, hei ass mol d'éischt Mënz ze sammelen, well et ze schéin ass. Hei e bëssen ofwaarde wéi gesot. Alle wees mol wéi dat do geet, dat ass och net schlecht. Bon, den éischte Joer wéilt mer mol gepackt mat Succès ginn ech soen, ne? Ja, de Key, it, it is important, ne? Elo ass just d'Fro, kréie mer deen do drop gehäit oder kréie mer deen do säitlech higeschmass? Ech probéieren einfach d'Taktik vu säitlech. Ah fuck, mir verléieren ëmmer de Key. Deeg bin hei och eng Beschäftegung, na soll e Part fir ze vergiess vu menger Säit aus, dat näischt klappt. Hun ech deen an do drop geheien oder wéi? Jo, okay. An ech hoffe mol e bleift och schéi leien. Ja, dat ass gutt. Okay, wisou net? Ähm, dat heescht, déi eng Säit kann Schneeke heien, déi aner Säit net. Wisou och ëmmer net. Sou, hei dann eng kleng Challenge, eng Kéier gutt opzepassen. Bon, dat do misst evident sinn. Gini dor futti eng Kéier. Ja. Bon, mir warden mal einfach of. Safety first, ne? Oder mir sinn dumm. An mir lafen lo. Oder duerch. Voilà, mir sinn dumm. Kou, Angel dran sinn.

One up, do ass jo néierens en Toady versprach. Nee, ech gesinn eng kommen. Ech weess net bei iech ass, mee nodeems mer haut scho sou faréiert hunn, ech gesinn eng kommen. Bon, mir waren nei mol am Ofn, mä elo wierklech déi Taktik, déi mer am Fong op wëlles haten. Hei ass nix ze kréien. Bis op den Dout, deen ee ka sech sammele goen. Gëff Gas, hou dat. Dat war knapp. Gëff mer nach riichtwou fucking Schroom. Please, Spill, wann's gelift. Bah, dee Schroom wäert ech jo gläich kréien. Lo mol hei oppassen, dat mer op den Zuch drop kommen, ne? Voilà, an dat do war d'Challenge. Da wësst der Bescheed. Esou, hei ass emol d'Challenge fir vläit net ze stierwen, ne? Voilà, elo gëff Gas ass d'Tour dat déi. Voilà, merci, deen do hunn ech gesicht fir de Sperr. Bon, hei nach e puer Mënze rëm collecten, ewell et ze flott ass. Elo hei ganz wichteg oppassen, wann een dat scho gesi vläit dee gutt am Kucken ass. Nee, d'Tour dat haut net stierwen. Ech muss eng Kéier ofwaarden. An dann duerchrennen fir dee leschte Kristall sichen ze goen. Deen ass fannen ech perséinlech zimlech staark verstoppt gewiescht. An ech weess nach wéi d'Bäi Merik war, deen huet jo elo like deen do fonnt gehat an sech elo gewonnert. Hä wat hat riets weder Geräusch gemacht? Oh Gott mir hunn dat do hie krut. Mä bon jo elo like riwwer gelaf. Speedrunner wär erëm frou also se si an och ëmmer top also Serge dass de kucks ne. Mol gespaant ob se dat wierklech als Speedrun-Challenge unhëls. Sou, dat war dann ee lescht Level fir haut. Ech ginn elo nach eng Kéier deen anere mol ukucken, ne. Et probéieren, ob ech elo vläit besser mat der Steierung eens ginn, ne. Voilà, d'Säit fir nächst Kéier sinn ukuckt. Ech weise just wat nächst Kéier gëtt. Do ginn d'Doppelkirsche nach emol net. Mir ginn elo mol nach d'Glasrënnengewusel eng Kéier kucken. Awer vläit 3 Kristallen an 70 Mënze kritt der dann do gehaangen héchstwarscheinlech. Soss awer en anstännegesch Part gewiescht, just dat Scheier. Wou net net eens gi si mat der Steierung. Wat ech elo de ganz Zäit drop drécke, voilà. Ech, ech, oh Gott. Ah, dat do gëtt schon dout, well déi do si méi séier. Sou, ech spammen elo mol, voilà, dat, dat geet och. Ech weess net wat de Problem ass, mee anscheinend wëll mäin Gamepad do net. Do ass jo och näischt mat Gyrosensor esou. Ah, okay, esou geet et. Wann ech de ganz Zäit gedréckt halen, da geet et. Ah, da, clever mei eigentlech am Anfang esou. Eieieiei. Bon, mir ginn dann hei mol nawell déi de Shortcut dréinen. Oh shit, wou sinn ech elo gelant? Bon.

Ech soll een eescht Rumm nach sichen ze goen, ne? An t'ass duergaang. Perfekt. An ech mengen, jo, mir hunn och déi 70 Mënze gesammelt. An jo net ofkrazen, kann awer op d'Schëller eng Kéier klappen, well dat do war not bad, not that bad giff ech soen. Bon, mir hun hei der eis erëm verfuer, wéi et ausgesäit. Bon, dee do ware mer dann och nach einfach sichen, ne? Bon, mol hei nach eng Kéier kucken, en Tierchen ze maachen, voilà. Nee, do wollt ech net hin. Okay, do wollt ech hin. Tiptop. Sou, dann hei elo nach en Challenge fir net drop ze ginn. Ech gi mol erëm sécherheetshalber erof. Voilà. Ass de Moment fir do rauszekommen. An yes, okay, dat heescht einfach d'Fazit vum ganze Fail. Et huet ee misse permanent gedréckt halen, sou richteg steieren, net ëmmer ofhalen an jo. Dat war dat vun der Leeschtung hier. Sinn ech zefridden, dat ech dat do awer nach hikrut hu. Voilà, och perfekt, 70 Mënze gesammelt. Mir kucken eis nach eng Kéier u, fir déi, déi net opgepasst haten, wat nächst Kéier d'Challenge ass, nämlech ganz erop an d'Doppelkirchen. Mam Kugelwilli gi mer d'Zil schiessen, mä dat gëtt e bësse verréckt. A mir ginn nach eng Rotatioun mat der Loftstatioun maachen. An dann ass schon erem baal de Schluss vum Buch ukomm. Ech soen iech Merci fir den Nokucken, dat war eben de wöchentlechen Treasure Tracker Part vu menger Säit aus. Op et nach en zweete gëtt kann ech elo direkt verroden, ech muss kucken wéi et heiheen ausgesäit mat der Situatioun. Merci fir d'Kucken, bis nächst Kéier, allez, maacht et gutt, eng schéi Woch gewënscht.